Aw le tunah chuanin Zephyr Mapuia comedian Mapuia open letter kan thawn leh dawn a ni. Le uluk takin ngaithla nghal mawp mawp mai ang aw. Pu Mapuia Zoram a ngui phal lova tap leh lungngai te biang pawt sawi a, ngui leh chau te chakna pe thin tu duhsakna leh lawmna chibai ka buk hmasa che. He ka open letter hian Zoram tana i hlutna te, i theihna ropui tak tak te leh nangma Pathian thil thlawn pek ropui tak tak te kha a puang chhuak zo kher lo vang. Mahse, nangma ka thil hmuh ropui tak tak te i hlut zia ka hriat ve tam tak te sawi chhuak kim thiam si lova sawi chhuah ka duh ve na mai a ni tih min hriatsak la. min dem lo hram ang che. Min lo dem anih pawhin ka dem phak loh sa kha ka dem hauh chuang lovang che. Eng pawh nei se, he Zoram khawvel tana i hlut zia a irh chhuahna tur atana hun harsa leh hun khirh tak tak i lo pal tlang ve tawh te ka ngaihtuah hian mi hlu hi ngaihhlut loh tihar a ni. Nuihpuia. Hlimpuia khekpui tuar tuar tur ni tura lungngai leh thimphu hlauthawng ru dep depa bul i lo tan chhoh dan ka hria e. A lerah chauh ka thlir lo che a, hetiang ni tura i to bul ka hmuh leh hriat theih ami chu ka hmuhin ka ngaithla ve fo ania. Bullet tanna chu i theihna ni lova, Kohhran hriatpui pawl atang a ni tih uar taka i sawi thin te, i theihna dah tha a, Pathian malsawmna i dah langsar hmasa tlat thin te hian a vawrh sang che a, tun hi i thleng a ni ka ti lo theih lo. Nu leh pa thu zawm thiam, pa te hauhna tawngkamin i mittui hial a koh chhuah tawh thu pawh ka hria. Nu leh pa i dah chung nunga Pathian pawh a nihna ang takin a hmasa ber a i dah bawk, Heng vang hi anih ka ring i tlo a, wine tha mi ang mai i thlum tawlh tawlh ni. Ni e, Bulliton tirh khan i inring zo lo fo va, Lauthawng ru takin i ris a, i pal a, i dai a, sai i kap ta anih hi. Ni e, amah pu hruaite tawng kam takin. Mizo zinga tu nu leh pa mah hian an fate fiamthu thiam ni la, fiamthu hmangin ei zawng dawn nia an tih ka ring bik lo. Aizawla Aizalar phek sawmriat pakhat na tlawh chhan aw. Chu thil kan hnuchhawn khan ang chuan hmatheh ai hmang a, i champion pui ta nih hi, i champion chiang alawm. Age rotluanga kha Mapuia i ni satliah ngawt lova, a chang chuan i tawng nem hlawi a. Tawng nem ngai na lo pawhin i tawng nem hlawi hlawi lai an chang ta fo mai. A changin ram hruai tu lu ber i nia, opposition lam pawhin i thil suan ngaithla vung vung peih thin. A changin zaithiam lawm hlawi nia, zaithiam si lo kha ngaihthlak i hlawh viau lawia, damlo enkawl tu lema i tanchangin i hnena rawn kal te tan damna tham damdawi lo chawh lo mah la, in lama rilruna te tana damna nih tling damdawi i chhak chhuak thin bawk. Ka sawi seng lo, ka sawi kim lo tih pawh ka inhria. I maka, i ropui, super human award kha i phu. I dawn tur liau liau a lo duan a nih ka ring deuh rum rum hial. i mitin a hmuh ang apiang hmanruai hmang thiam a i bengin a hriat tawh chu hmanraw thil tithei chher thei a ni tih pawh hailuih tum ngial pawhin a hailuih theih loh mi tih dan zir thiam a ni ngawt lo va i hmu apiang mihring kha i ni thei mai zel zawk niin ka hria nem hlawi a tawng thiam kha pah takin i khawsa leh mai a hmeichhe hmaa lai hmel pu ṭut ṭut thiam kha mihring sahuata khawih zat zat thiam angin i lang leh thei mai bawk. Zoram mipui kam i keu dan hi naupang sawngnawi atanga tarkring phun chiar tawh ta thleng huap zo a ni tlat. In ropui tak hi pat ek vangin a lang hlui bul thin. Thak hi a nan a tha em em tin hmang hian sakei chu kan bei ngam lovin kan hneh zo lo mai thei. Samson-a kan nih ngawt loh chuan, Nang chuan hmanruai thlang thiam a, mipui sukthlek a zir in i hmanruai thlak i thlak a, chuvang chu nih hi, Sulrul leh tui ekin a inchhiat loh che a, pat ek bawm hlui theih lova i kal ngut ngut reng theih ni. Mipui nuih bawm hawlh keh turin thlir zau a, i chhiar zau a, i zir zau tir hriat reng. Zoram mipui nui ti za a, an nuih an nuih che a, mahse miho ah an ngai chuang si lo che. Mi nuih zat thlak hi miho an ni lo tih a taka lantirtu chuang hi a ni. Nizain hlawhna leh fe kawng sialna tlangah nih loh hi chuan mahni hmasial leh mahni hamhai hi chu thil tha leh dik a ni hauh lo. I ni lo, mahni hma khua chauh thlir lovin midang hma khua ka thlir fo a tul a, tih thu he Zorama Pawl ropui ber uaime thuthlung ami a taka nunpuitui nia. Ni e, mite hlimna lo ni fo tawh. Zoram khawvelin a la hmelhriat ve si loh mi tam tak Zoram khawvel a i chhawp chhuak a. Mi eng emaw zat theihna leh an thiam thil kum sawm hnih dawn i sawr chhuah sak tawh nih hi. Nangma hma khua chauh thlir lovin midang hma khua i thlir a. Chu i mi ze thatna leh ropui tak chuan Zofate nuih bawm kum tina ṭhethawng a. Nangmah chu nangmah ni reng chungin mipa ni si khan fahrin tam tak i nei ta nih hi. Zoram tana fahrin hman man hla. Kan nu he Zoram tan pawh a inchhuanna tham fa chu i ni chiang a ni. Heng hi fahrin tam tak te hian i ropuinan puang chhuak thin ka ti. Fapa ropui poh leh pa an ropui zual angin i fahrin ten thlen china san poh leh nang chu i ropui zual zel dawn a nih hi. Zoram fahrin pa ropui ni ta si kha. I thlen chin apiangah mi rilru hnukno. kai chhuak tu emaw mi thin tina vawng vawng tu ni lovin an hlimna i ni thei zel a, naupang te te hmalam hun thui tak la nei te hmaah an lawm tawk fiam thui thiam a, chutiang zelin hmun dang dangah pawh zah mawh rawng kai leh Pathian thu chep bawlh hlawha mite hlimna thlen kher tum lomi i nihna pawh kan hria e. He khawvelah hian a hringa hranin kan la inbe hauh lo va, keimah avangin i hlim viau pawh ka la hre lo. Nu pakhat hrin kan ni lo va, veng khata cheng pawh kan ni lo. Mahse he Zorama cheng kan nih ve ve vang chauh ni lo hian inanna kan nei a, chu chu fiam thungainatna leh anxiety disorder chungchang a ni. Ni e, ka nei tawh thin. Ni e, a dam thei a ni tih hre tura. a tuar mek tei duh ang khan kei pawhin ka duh ve thin. Hlim mamawh, rilru thawven mamawh te tan hian i awm reng ang tih ka ring a, i tih thin tak hi i bansan mai pawhin ka ring lo, kal zel rawh aw. Ram i vei a, khawtlang i vei tih i fiamthu phenah kan hmu fo. Thawnthu ziaktu chuan a thawnthu. Ziah a changtute hmangin a vei zawng a sawi chhuak a, Thawnthu ngaihnawmna bo si lovin thutak leh thutha zep tel fo. Nang pawh i nuihzat thlakna bo si lovin i chanchawpte hmangin i vei zawng i pho chhuak a, i fiam thuphena philosophy ropui tak tak a inthup fo. Fiamthu thiam te thla vang hau i ti na a, fiamthu thawh rawh tia Daran ben thuk thuk thinna ze chhia pawh nangmah vangin a bo ta. Nuih a, nuih zat hlawh thin fiamthu thiam te pawh tunah chuan kan nuih a, kan hlimpui a, kan ngaihlu ta, kan ngai ho lo i thawh rani. Awle, ka sawi kim seng lo a, ka sawi fiah kim thiam lo. Amah Mafaa fam in i nihna tawi kim taka ziah hian hnukhar ka tum teh ang. Khai aw. Kum naupang te Zofate fiamthu hmel danglamna tlanga chantir thei, comedian Zakhaw Roy, Varsatile, Talent chhim bal rawng chi hrang hrang inpawlh chiat nei, kawngkhat aia tam taka thiamna leh theihna nei, entertainer lawmhloh el tiang, mipui ngaihzawn leh ngainat rawn, mi talented mai pawh ni lova mi genius, mahni theihna leh thiamna hmanga langsar taka inpho chhuah mai duh tawk lova mi birute tete talent haichhuah kawngah pawh faktlak khawpa thawh hlawk. A fiam thu kal hmangah pawh miten a ngai a neih hma a mahni inthar thawh leh zel thei khawpa themthiam leh thluak tha. Thangkhat lian zet Zoram khawvel hi limna leh nuihna hmunah min siam sak tawh a, kan ngaisangin kan chhuang tak ziah che a ni, tiin. Ni e, Zoram fahrin man hla, hnam nun rawk datu ni lo, hlimna tlang sanga chawi chhuak thintu, lungngai te ngaihnawm tih thintawt te thawvenna ni turin dam la, Zoram khawvelah hian i hming dai mawlh a suh se. Chhungkaw tan pa tha, Zoram tan arsi lian lo ni zel ang che. I nu bulah chauh ni lo pawha mut i lo thiam tih kan hmu zel e. I fate tan pawh pa tha tak lo ni zel ang che. From.